Salam dostlar! Salam joralar! Bu gün Çagalary goramagyň halkara güni. Sizi bu baýramçylyk bilen ähliňizi tüýs ýürekden gutlaýas. Mähriban deň-duşlar! Biziň bu günki baýramçylyk gepleşigimizde hormatly myhmanlarymyz bar. Olar, Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil, adalatçy, Ýazdursyn Gurbannazarowa, şeýle-de biziň ýene bir myhmanymyz, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň wekili, Hanym Kirstin Weigand. Hormatly myhmanlarymyz, sizi bu günki baýramçylyk gepleşigimizde hoş gördük. Köp sag boluň. Hormatly mähriban çagalar, bizem sizi hoş gördük. Bizem şu gün bütin dünýäde biziň çagalarymyzyň bellenýän güni bolan Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli siziň bilen duşuşmaga geldik. Ilki bilen-ä, mähriban çagalar, siziň hemmäňizi Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýüregimizden gutlaýan. Siziň hemmäňiz bilýäňiz, biziň ýurdumyzda çagalarymyza berilýän ünsi, aladany biziň hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugrunyň biriniň çagalaryň sagdyn ösmegi, çagalarymyzyň ylymly-bilimli bolmaklygy, olaryň dünýä garaýşynyň giň bolmaklygy üçin edilýän aladalary bolup durýar. Şo mynasybetli. Ýene bir gezek sizi gutlamak bilen, biz şu gün Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Kristin bilen siziň bilen duşuşmaga geldik. Indi bolsa biz ýaňky belläp geçişimiz ýaly hanym Kristina-da söz bereliň. Köp sag boluň ilki bilen sizi bütin dünýä çagalary goramagyň güni bilen gutlaýaryn. Şu günki gün Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekili hökmünde siziň bilen gepleşige gatnaşýanyma buýsanýaryn. Siziň biziň guramamyz, çagalaryň hukuklary we Adalatçynyň diwanyna degişli soraglaryňyz bar bolsa sorap bilersiňiz. Ýunisef nähili gurama? Çagalar we olaň goragy bilen nähili baglanyşygy bar? Safiýa bu sowalyň üçin sag bol. Ýunisef bütin dünýädäki we Türkmenistandaky çagalaryň iň gowy bähbitlerini, olaryň ukyplaryny we başarnyklaryny ösdürmekde zerur bolan mümkinçilikleri ýüze çykarmak üçin hereket edýär. Ikinji jahan urşundan soňra maşgalalar we çagalar dünýä ýurtlary ähli ýerlerde çagalaryň hukuklaryny ilerletmekde ýardam berip biljek bütindünýä guramasyny döretmäge karar berdiler. Şol manyly sene mundan ýetmiş bäş ýyl ozal bolupdy we bu gurama häzirki wagtda UNICEF diýlip atlandyrylýar. Häzirki wagtda UNICEF bir ýüz togsandan gowrak ýurtda we sebitde hereket edýär. Bu gurama Türkmenistan bilen bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýyldan bäri hyzmatdaşlyk saklap gelýär. Ýunisef üçin ýeke-täk möhüm zat hem kömege mätäç çagalara ýetmekdir we olar babatda netijeler gazanmakdyr. Mümkin bolsa bize Adalatçynyň diwany nähili edara we çagalary goramak babatda nähili işler alnyp barýar? Bize şo barada aýdyp beräýseňiz. Merdan, gaty dogry sorag berdiňiz, mähriban çagalar. Siziň hemmäňiz şu soraga jogaby bilmegiňizi hökmany hasap edýän. Sebäbi şu Adalatçyň diwany, Adalatçynyň döredilmegi, Adalatçy diýmekligiň özi Türkmenistanda mysal üçin adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil, Adalatçy, bolup durýar, Adalatçyň edarasy hem Adalatçyň diwany bolup durýar. Şunuň ýaly adam hukuklaryny goraýan garaşsyz edaralar dünýä ýüzünde köp ýurtlarda döredilen. Her bir ýurdam özboluşly özi şol edarasynyň adyny dakýar. Hawa, bizde-de indi görşüňiz ýaly Adalatçy wezipesi hemem Adalatçyň diwany edarasy bolup durýar. Men şu ýerde bir zady belläsim gelýär, şu wezipäniň, Hawa, hemme ýurtlarda-da şu adalatçynyň alyp barýan işleri bir ugurly bolýar, olam adam hukuklaryny goramak boýunça dürli ugurlarda işleri alyp barýar. Şonuň üçin şu wezipäniň halkara adam bar, Merdan. Oňa halkara giňişliginde ombudsmen diýibem atlandyrýarlar. Ýaňky belläp geçişimiz ýaly, Adalatçyň esasy wezipesi şu ýaňky ýaly adam hukuklaryny goramak boýunça dürli ugurlarda iş alyp barmak. Hawa, döwlet edaralary tarapyndan adamlaryň hukuklarynyň berjaý edilişini gözegçilik etmek. Indi şu ýerde bir zady belläp geçmeli. Ýurdumyzda şu çagalarymyzyň hukuklaryny berjaý etmeklige, çagalarymyza döredilýän mümkinçiliklere Uly üns berlişi ýaly, Adalatçynyň diwanynyňam alyp barýan işiniň esasy ugurlarynyň, aýratyn üns berýän ugurlarynyň biri, olam çagalaň hukuklaryny goramak bolup durýar. Indi sada dilde aýdamyzda, şu çagalar nirede bolsa, şol ýerde çagalaň ähli hukuklarynyň berjaý edilişine gözegçiligi Adalatçyň diwany amala aşyrýar. hemem şo çagalaryň hukuklaryny berjaý edýän edaralara her ugurlar boýunça şolaryň hukuklaryny doly berjaý etmek üçin ýardam berýär. Çagalaryň hukuklary barada aýdamyzda, men size hasam düşnükli bolar ýaly, siziň käbir hukuklaryňyzy agzap geçeýin. Çagalarymyz biziň ýurdumyzda orta bilim alýalarmy? Bilim almaga hukuklary bar. Dürli mekdeplerde, döwletiň mekdeplerinde özlerini bilim alýarlar. Soň orta mekdebi gutarandan soň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýarlar. Ana, çagalarymyzyň bilim almaga bolan hukuklarynyň döwletimizde ýerine ýetirilişi ýa-da bolmasa çagalarymyz doglan pursatynda döwletimiziň saglygy goraýyş edaralarynda dogulýarmy, şol pursatdan başlap olara at dakmakdan, raýatlyk bermekden, olaryň saglygy barada alada edilmekden başlap, hawa, ondan soňam olaryň saglygy goraýyş edaralarynyň hyzmatlaryndan peýdalanmaga, saglygyny goramaga bolan hukuklary bolup bolup durýar. Ýa-da, mysal üçin, biziň ýurdumyzda Awaza syýahatçylyk zolagynda, Gökderede birnäçe giden çagalaryň sagaldyş, dynç alyş merkezleri bar. Biziň welaýatlarymyzda-da şon ýaly merkezler guruldy. Indi biziň çagajyklarymyz her özleriniň rugsat döwründe şol ýerlerde hezil edip dynç alýarlar. Ana, bu-da bolsa çagalarymyzyň, hawa, mynasyp dynç almaga bolan hukuklaryny amala aşyrýar. Umuman, men siziň şu hukuklaryňyzy mysal getirmek bilen, başga-da birnäçe hukuklaryňyz bar çagalar siziň. Şol hukuklaryňyzyň ýurdumyzda berjaý edilişine, hawa, gözegçilik etmek, ýardam etmek Adalatçyň edarasynyň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Hanym Kristin, meň size ýene bir sowalym bar, birinji iýunyň nähili manysy we ähmiýeti bar? Sag bol Safiýa, birinji iýun çagalar üçin wajyp bolşy ýaly, UNICEF üçin hem örän wajypdyr. Birinji iýun, çagalary goramagyň halkara güni, ýa-da käwagt diňe çagalar güni diýlip atlandyrylýan bu baýramçylyk dünýäniň dürli künjeklerindäki dürli ýurtlarda, hususan-da, şu sebitde dabaraly bellenilýär. Çagalary goramagyň halkara güni ilkinji gezek bir müň dokuz ýüz ellinji ýylda bellenip, bu dünýädäki iň gadymy halkara baýramçylyklaryň biridir. Bu baýramçylyk çagalary gutlamaga we olaryň hukuklaryny ilerletmäge oňyn pursatdyr. Çagalaryň hukuklary Çaganyň hukuklary hakynda Konwensiýada giňişleýin beýan edilýär we bu ýazylan resminamalar otuz ýyl mundan öň kabul edildi. Konwensiýanyň esasy dört ýörelgesi deňhukuklylygy, çaganyň iň gowy bähbitlerinden, ýaşamaga we ösmäge bolan hukuklaryndan, çaganyň garaýyşlaryna we pikirlerine hormat goýmakdan ybaratdyr. Hormat Adalatçy, meniň indiki berjek sowalym meň üçinem gyzykly, bize seredip oturan çagalar üçinem gyzykly bolsa gerek. Mümkin bolsa, çaganyň iň gowy bähbitleri diýmegiň manysyny düşündiräýseňiz? Merdan, Mähriban çagalar, şu çaganyň iň gowy bähbitleri diýen sözüň özem, Hawa, eýýäm manysyndan, adyndan hem aýdyp otyr. Çagalar üçin edilýän iň gowy zatlar barada göz öňünde tutulýar. Şoň üçin hem men şony bir sadyja dilde size düşündiresim gelýär. Halkara ähmiýetini hem şu sözüň, biziň ýurdumyzdaky şu söz bilen baglanyşyklykda alnyp barylýan işler barada-da. Ýaňja hanym Kristin aýdyp berdi-de, şu çagaň hukuklary hakynda konwensiýa. Mysal üçin, ol halkara resminamasy bolup durýar. Edil şu halkara resminamasyndan, ýagny çagaň hukuklary hakyndaky konwensiýadan başlap, çaganyň iň gowy bähbitleri göz öňünde tutulan. Siziň bilşiňiz ýaly çagalar, biziň ýurdumyz, hawa, çagaň hukuklary hakyndaky şu konwensiýa goşuldy. Şo kadalar biziň özümiziň milli kanunlarymyzda otyr, beýleki resminamalarymyzda otyr. Haçan-da biz kanunlarymyzy taýýarlamyzda ýa-da bolmasa çagalarymyzyň, ykbaly bilen baglanyşykly bir resminamalary taýýarlamyzda elmydama şu çagalaryň bähbidini arap taýýarlanylýar. Şu çaga üçin ertirki gün, şu günki gün, ertirki gün näme bähbit getirip biljek? Şo çaganyň bilim almagy üçin, şo çaganyň saglygyny goramagy üçin ýa-da şo çaganyň ylymly, bilimli, zehinli adam bolup ýetişmekligi üçin nähili peýdaly zat bolsa, şo resminamalara salynýar. Indi şonuň özem, ondan soňam şol resminamalardaky, kada-kanunlardaky kadalaryň iş ýüzünde berjaý edilen ýagdaýynda-da elmydama çaganyň bähbidi göz öňünde tutulýar. Indi şonuň özi eýýäm biziň ýurdumyzda, döwletimizde çaganyň iň gowy bähbitleriniň göz öňünde tutulyp, elmydama şo boýunça hereket edilýändigini aňladýar. Indi şunuň bilen baglanyşykly bir ýene bir zady aýtjak. Ine, maşgalada çagalar, ine, maşgalada-da elmydama ene-ata öz çagasynyň iň gowy bähbitlerini arap hereket edýär. Mysal üçin, çaga bir zady isleýär. Hawa. Şol isleýän zady çaga şu günki gün ýa-da erteki gün, hawa, bähbit getirip biljek bolsa, ene-ata elmydama şu ugurdan, şu nukdaýnazardan hereket edýär. Eger-de çagaň isleýän zady ol çaganyň öz bähbidine, ýagny oňa bir gowy tarabyna bolmasa, eýýäm ene-ata öz borçuny ýerine ýetirip, çagasy bilen düşünişip, hawa, çagasynyň şol isleginiň pikirini aýtmak bilen, eýýäm şo pikir boýunça, şo isleg boýunça çaganyň diňe bähbidine hereket edýär. Ynha, meň sada dilde ine şu aýdanyňda çaganyň bähbidine, iň gowy bähbitlerini aramaklyk baradaky sözüň, jümläň manysy şundan ybarat bolup durýar, Merdan. Sag boluň. Çagalaň dünýägaraýşyny ösdürmek babatda nämelere üns berilse gowy bolar? Elbetde, bu Konwensiýada iň wajyp bölümleriň biridir. Konwensiýanyň esasynda ähli çagalaryň, olaryň kimdigine, nirede ýaşaýandygyna, haýsy dilde gürleýändigine, haýsy milletliligine, pikirine, daşky sypatyna, jynsyna, ene-atalarynyň ýa-da maşgalalaryň kimdigine garamazdan, ähli hukuklary bar. Hiç bir çaga haýsydyr bir sebäp bilen adalatsyz çemeleşilmeli däldir. Türkmenistanda bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda Çaganyň hukuklary hakynda Konwensiýa tassyklanyldy. Çagaň at dakylmaga we raýatlyga bolan hukugy nämäni aňladýar? Çagalar dünýä inenlerinde hasaba alynmalydyr we hökümet tarapyndan resmi taýdan ykrar edilen at dakylmalydyr. Çagalaryň raýatlygy bolmalydyr, ýagny öz ýurduna degişlilikde. Mümkin boldugyça, çagalar ene-atalaryny tanamaly we olar tarapyndan ideg edilmelidir. Çagalaryň doglan mahaly olary hasaba alnanda saglygy goramaga, bilim almaga, Şeýle hem okamaga esasy hyzmatlar elýeterli bolmalydyr, syýahat etmäge ýa-da ses bermäge öz ygtyýarlary bolmalydyr. Ýöne Türkmenistanda dogulýan çagalaryň ählisi hasaba alynýar. Hormatly myhmanymyz indi bolsa howandarlyga berlen çaganyň ýaşaýyş-durmuş şertlerine garaýşyňyz barada aýdyp beräýseňiz? Merdan, bu soragam ýerlikli sorag. Mähriban çagalar, Merdan. Näme, ýaňky başda belläp geçişim ýaly, Adalatçy we Adalatçyň diwanynyň iş alyp barmaklygy çagalaryň nirede bolsa we olar çagalar baglaryndamy, mekdeplerdemi, beýleki edaralarda bolýamy, şo ýerde şo çagalaryň hukuklarynyň berjaý edilişini hemme ýerde Adalatçy gözegçilikde saklap durýar. Şonuň bilen birlikde, şu haýsydyr bir sebäplere görä ene-atasyndan galan çagalarymyzyň, hawa, çagalar öýlerine ýerleşdirileni bolsa, ýa-da bolmasa, maýyplygy bolan çagalamyzyň bir okuw-terbiýeçilik toplumlary bar, sagaldyş okuw-terbiýeçilik toplumlary. Olar o ýerde hem saglygyny dikeldýär, hem bilim alýarlar. Ana, şo ýerlerde-de adalatçy, hawa, şo çagalaryň hukuklarynyň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrýar, şu çagalaryň hukuklaryny berjaý etmeklikde ýardamyny berýär. Indi aýdasym gelýär, şu ýerde belläsim gelýär, ýaňky şu sagaldyş okuw-terbiýeçilik toplumlary, men şu hormatly Prezidentimiziň şu çagalarymyz barada üns-alada gurşap almagynyň netijesinde, hawa, biziň ýurdumyzyň bäş welaýatynda hem Aşgabat şäherinde şonuň ýaly şeýle bir ýokary derejede salnan, gurlan, üpjün edilen sagaldyş, terbiýeçilik, bilim alyş, terbiýeçilik toplumlary bar. Ana şo ýerde çagalarymyz haýsy ugurdan saglyk ýagdaýyndan päsgelçilik çekýändigine garamazdan, şeýle bir mümkinçilikler döredilen şolara, şo ýerlerde özleriniň degişli bilimler berilýär hem-de şol bir wagtda-da olaň saglygy dikeldilýär. beýleki ýerlerde-de şu çagalaryň saglygyndan başlap, bilim almagy, hawa, olaryň bir durmuşa taýýarlygy babatda nirede, haýsy edara işleýän bolsa, ýaňky howandarlyga berlen çagalardan başlap, hemmesiniň hukuklarynyň berjaý edilişine, hawa, adalatçy tarapyndan işler alnyp barýar, gözegçilik işleri. Ýene bir zady belläsim gelýär. Ana, şu işler, şu çagalaryň hukuklary, nyň berjaý edilişi hemem howandarlyga berlen çagalar we beýleki çagalaryň hukuklarynyň berjaý edilişi ýaňky belläp geçişim ýaly Adalatçyň işiniň esasy ugry bolup durýar. Olam Adalatçy her ýylda öz ýyllyk meýilnamasyny taýýarlaýar. Şonuň esasy bölegem şu çagalarymyzyň hukuklarynyň berjaý edilişine gözegçilik etmek, şolaryň hukuklarynyň doly derejede üpjün edilmegi, berjaý edilmegi üçin haýsy ugurdanam bolsa iş alyp barmaly bolsa, şol iş alyp barýan edaralara, jemgyýetçilik guramalaryna hemmesine ýardam etmekden ybarat bolup durýar. Her ýurduň öz Konstitusiýasy bar. Her ýurduň öz Konstitusiýasy, olam esasy kanuny bolup durýar. Iki müň on altynjy ýylda Biziň Konstitusiýamyz rejelenen görnüşinde kabul edildi. Ana, şonda, hawa, şu Adalatçyň edarasyny döretmek, Adalatçyň wezipesini döretmek barada hemem şu Adalatçynyň wezipesine nähili bellenilmegi barada şu Konstitusiýamyza goşmaça girizildi. Ol iki müň on altynjy ýylyň sentýabr aýynda boldy. Iki müň on altynjy ýylyň noýabr aýynda bolsa Konstitusiýamyza salgylanylyp, Adalatçy hakynda aýratyn kanun kabul edildi. Ýagny şu Adalatçynyň, onuň edarasynyň näme işler alyp barmalydygy, nähili wezipesiniň bardygy, haýsy ugurlardan iş alyp barmalydygy barada kesgitleýän aýratyn ýörite kanuny kabul edildi. iki müň on ýedinji ýylyň ýigriminji martynda Türkmenistanyň Mejlisinde Adalaçyny saýlanyldy. Indi şol kanuna saýlanylyp, şol ýaňky Konstitusiýanyň kadasyna salgylanylyp edilen hereket diýip aýtdyk. Şo taýda şol kadalarda, Biziň hormatly Prezidentimiz Adalatçynyň wezipesine saýlamak üçin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryna birnäçe dalaşgärleri hödürleýär. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, ýagny halk tarapyndan saýlanan halkyň wekilleri şol birnäçe dalaşgäriň içinden Adalatçyny saýlaýarlar. Ana, iki müň on ýedinji ýylyň mart aýynyň ýigrimisi güni şol saýlaw boldy, şonda Adalatçy saýlanyldy. Şol pursatdan başlap men adalatçy wezipesinde işläp başladym. Şu ýerde ýene bir zady belläp geçmeli. Biziň ýurdumyzyň hawa, şu adam hukuklaryny goramak babatda halkara borçnamalaryny ähli taraplaýyn ýerine ýetirilýänliginiň şu subutnamasy bolup durýar. Özem saýlawly wezipe bolup durýar. Mähriban çagalar üns beren bolsaňyz, indi şu kanunçylygymyz esasynda şu wezipä ilkinji gezek saýlanylýar biziň ýurdumyzda. Hemem şu Adalatçynyň edarasy hem ilkinji gezek döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň degişli resminamalary esasynda indi şu saýlanan Adalatçy işlär ýaly Adalatçyň diwany döredilýär. Onuň işgärleri bolýar, öz ýörite diwany şol edara-da Adalatçyň edarasy diwany bolup durýar. Şondan bärem ýaňky belläp geçen ugurlamyz boýunça adam hukuklaryny goramak, zenanlarymyzyň hukuklaryny goramak, hawa, çagajyklarymyzyň hukuklaryny goramak boýunça işleri Adalatçyň diwany alyp barýar. Köp sag boluň hormatly myhmanymyz beren maglumatyňyz üçin. Türkmenistanda her gün mekdebe gidýäs we biziň ähli dostlarymyz hem mekdepde bilim alýarlar. Bilime bolan hukuk diýmek nämäni aňladýar? Bu hukuk näme üçin şeýle möhüm? Sag bol Safiýa, her bir çaganyň bilim almaga hukugy bar. Başlangyç bilim mugt berilmelidir. Orta we ýokary bilim her bir çaga üçin elýeterli bolmalydyr. Çagalar mekdebe gatnamaga höweslendirilmeli we mekdepler çagalar üçin howpsuz ýer bolmalydyr. Mekdeplerdäki tertip-düzgün çäreleri çagalaryň hukuklaryna hormat goýulmalydyr. Bulardan başga-da, her gün mekdebe gidip bilmegiň özi hem bilime bolan hukuk bolup, bu çagalaryň alýan bilimleriniň olaryň şahsyýetini, zehinini we ukyp-başarnyklaryny doly kämilleşdirmäge ýardam berýändigini aňladýar. Olaryň alýan bilimleri öz hukuklaryna düşünmegi, beýleki adamlaryň hukuklaryna, medeniýetlerine we dürlüliklerine hormat goýmagy öwretmelidir. Bu bolsa olaryň parahat ýaşamaga, we daşky gurşawy goramaga ýardam berer. Mümkin bolsa hormatly myhmanymyz ýene bir sowal beräý. Çagalaryň goralmagy bilen baglanyşykly birnäçe hukuklar bar. Bu hukuklar barada Adalatçynyň diwanynda nähili işler alnyp barylýar? Şu çagalaryň hukuklaryny goramak boýunça ilki bilen aýýanky şu ýyllyk meýilnama we jikme-jik etmeli hereketler barada, alyp barmaly işler barada hökmany tertipde goşulýar. Bu, aýdyşym ýaly, Adalatçyň edýän işiniň esasy ugry bolup durýar. Ýene-de bir zady aýdasym gelýär, biz häzir şu halkara guramalary bilenem Adalatçyň diwany işleşýär. Elbetde, çagalaryň hukuklaryny goramak boýunça halkara derejesinde-de, milli derejede-de köp işler göz öňünde tutulan. Hawa. Şonuň üçinem, şol Adalatçyň diwany açylan ýylyndan başlap, çagalary goramak boýunça, çagalaryň meseleleri boýunça işleýän halkara edaralary bolan Ýunisef bilen, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen şu açylan pursatyndan başlap hyzmatdaşlyk edip başlady. Şu hyzmatdaşlygyň çäginde-de çagalaryň hukuklaryny düşündirmek boýunça, Hawa, şu çagalaryň hukuklary bilen baglanyşykly işleri alyp barýan döwlet edaralarynyň işgärlerine olaryň çagalar babatda näme işler etmekligi, olaryň hukuklaryny berjaý etmekligi barada ýardam bermek maksady bilen diňe bir ýurdumyzyň merkezinde däl, welaýatlarynda-da ýaňky Çagalar gaznasy, Ýunisefiň edarasy bilen bilelikde seminarlar, tegelek stollar geçirildi. Umuman, şol çagalar bilen işleşýän edaralaryňam çagalaryň hukuklary baradaky habarlylygyny ýokarlandyrmak boýunça, ana, şu wagtky biz siziň bilen duşup, siziň soraglaryňyza jogap berip, hawa, siziň bir tarapdan gaty begendirýär, şunuň ýaly zatlary biziň çagalarymyzyň bilesi gelýänligini, hawa, Şu soraglara bilelikde jogap berip, siz bilen söhbetdeşlik edip oturmamyzyň özem şunuň ýaly halkara guramalar bilen çagalaň hukuklaryna, çagalaň bähbidine edýän hyzmatdaşlygymyzy görkezýär. Umuman, şunuň ýaly işler halkara derejesinde-de, milli derejede-de elmydama Adalatçyň diwany tarapyndan çagalaň hukuklaryny berjaý etmek üçin alnyp barylýar. Kanunda bellenen dürli hukuklaryňyz, ýaňky bilime bolan, saglygy goraýşa bolan, arassa daşky gurşawa bolan hukuklaryňyz, hawa, dynç almaga bolan hukuklaryňyz, olaryň hemmesi boýunça dürli-dürli işleri alyp barýar. Mähriban çagalar! Adalatçynyň çagalaň hukuklary boýunça alyp barýan işleri barada ýene bir maglumaty size aýdasym gelýär. Adalatçynyň, ol hem Adalatçynyň ýörite websaýtynyň barlygy, hawa, şol websaýtda-da çagalaň hukuklaryna bagyşlanan ýörite sahypanyň açylanlygyny, şo sahypada-da Adalatçynyň çagalaň hukuklary bilen baglanyşykly alyp barýan işleri hemem ýurdumyzda çagalar, babatda alnyp barylýan işler, hormatly Prezidentimiziň hawa, çagalaryň hukuklary hem olaryň durmuşy barada, olar üçin döredilýän mümkinçilikler barada alnyp barylýan işler baradaky täzelikleriň hemmesi şu sahypamyzda ýerleşdirilen. Mähriban çagalar, şu sahypamyz bilen siz özüňizem, ene-atalaryňyzam, Hawa, doly gündelik täzelikler bilen alnyp barylýan işler bilen hem ýurdumyzda, hem Adalatçyň diwanynda alnyp barylýan işler bilen doly tanşyp bilersiňiz. Safiýa Merdan, beren sowallaryňyz üçin köp sag boluň. Meňem size sowalym bar. Geljekde haýsy käre eýe bolasyňyz gelýär we öz arzuwlaryňyz barada aýdaýsaňyz? Men geljekde lukman bolasym gelýär. Men mugallym bolasym gelýär. Safiýa Merdan Hawa, siziň ikiňiziňem saýlap aljak käriňiz, şu arzuw edýän käriňiz siziň çagalar bilen baglanyşykly. Biriňiz çagalaryň saglygyny goramak bilen baglanyşykly işi alyp barmaklygy, biriňizem çagalara bilim bermek maksadyňyz bar. Çagalaryň arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurdunda siziňem arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny Tüýs ýürekden arzuw edýän. Mähriban çagalar, men indi ýene-de bir gezek sizi şu ýurdumyzda bellenijek Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Belleýşimiz ýaly, Türkmenistanyň hormatly Prezidenti biziň ertirimiz bolan çagalarymyz üçin uly-uly aladalary edýär. Şol aladalaryň, hawa, saýasynda, şol hormatly Prezidentimiziň saýasynda hemme çagalarymyza, bagtly geljegi, hawa, ýurdumyz üçin bir wepaly, hawa, gerekli ylymly-bilimli nesil bolup ýetişmegiňizi tüýs ýüregimden arzuw edýän. Şeýle-de men biziň çagalarymyz üçin ajaýyp mümkinçilikleri döredýän, gije-gündiz alada edýän hormatly Prezidentimiziň, janynyň sag bolmagyny, başynyň belent bolmagyny, adamzat bähbitli, dünýä ähmiýetli işlerinde elmydama rowaçlyklary arzuw edýän. Gadyrly çagalar, şu gün Safiýa, Merdan, hanym Gurbannazarowa bilen bilelikde çagalaryň hukuklary barada geçirilen söhbetdeşligimize gatnaşanymyza örän şat. Türkmenistanyň Hökümetine we Prezidentine çagalaryň hukuklary barada amala aşyrýan işlerine minnetdarlyk bildirýärin. Köp sag boluň! Indi näme Safiýa Merdan hawa size şu biziň bilen duşup özüňizi gyzyklandyrýan meseleler boýunça soraglar berip indi şu bilesigelijilik bilen Şu ýere gelip, şu soraglara özüňize jogap alanlygyňyz üçin, gatnaşanlygyňyz üçin. Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Kristin. Bilelikde çagalarymyz bilen söhbetdeşlik geçirip we olaryň bilesi gelýän soraglaryna jogap berip, olar bilen pikir alyşanyňyz üçin köp sagbolsun aýdýan. Köp sag bolsun hormatly myhmanlarymyz. Bizi gyzyklandyrýan sowallarymyza jogap tapdyk. Size sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Bizem geljekde Watanymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişeris. Biz ýene bir gezek çaga kalbymyzdan mähriban deň-duşlarymyzy baýramçylyklar bilen gutlaýarys. Şu ajaýyp pursatlarda biz çagalara baky bagtyýarlygy peşgeş beren mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaç almagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.